pesa oluoro koko nyisa bandera miting'o ka in gi bandera an gi pesa marakwar an gi mabulu bandera marakwar kiting'o nyama choma bandera ma blue kiti ma ma ma ma ralum kiting'o mbili baridi bwana wanyisi ber mar pesa namba achiel I- ini keth pesa mondo With- pesa duog wadhum ngine pesa rodhum Ni. with money even death can wait Ah, oh, pesa nyalo choro ngimani
Makro ka tho. Get it from me. Ke, pesa nyalo choro ngima. Pesa. Mina nitie jomoko man gi pesa ma kodhi adhi e kama okane pesa. Ni. To dir ma chunye chu- ing'eyo silingi osis mano tuo mar pesa. Dir ma chunye chu- Silingi ang'o? silingi osis iwinjo mano tuo mar pesa. Dir ma koro chunye osewuoth kode e osiptende ok oyud gima tuoye. Mm. To odhi e room ne moro mokane pesa. Mm. Tigolo agola to onena anena. To cha- Ng'ano ngima. Malendo lumo gi dek yote. Pesa nyalo keto piny machiegni. Ehe. inyalo chamo lunch Nairobi tidak Kisumu. Awinji. Mano pesa. Aha. Iwinjo. Aha. Pesa nyalo miyo kati ng'ama rateng' ma wang'e odinore molil ti. Kama ni kama. Ipaki ni wang'e lando. Abiro yinyi. Okay. Ipaki ni japesa wang'e Koro lando. wang'i wang'i lando. Iwinja. Eh, You know what you golo example ai, buta. onge sina baba. Apo apo koposana na. Pesa nyalo miyo kata wang'i chalo nade. Mm. Ni to be jomoko kaka kaka wuondi nyaka jomila jomo- jomoluwi gi lando. Eh. Ni nyisi ni pesa ni, ni japesa wang'e lando. Onge lando. pesa kelo nyaka kitambi joka ma jok mane onge kipandi kitambi ka fadha gini tine nigi kitambi nikech pesa ochamo gima oyiero pesa nyalo mi dak e ngima miyiero inyalo dak e grofa inyalo wacho ni okadwa ni ji okadha kadhi malo an miweya piny ka pesa mowene ema odwa miyo kinyi kawuono shillings aluf abich 5000 shillings kaendi mana kiduoko penjo mayot kabisa ang'o mitweyo e bat We unafunga nini kwenye nini mikono chako uso yako lako Kiswahili to ng'eny mano to koro onge sida kisuji mikono takitiyo gi yako lako gi chako Kiswahili to ng'eny
koro ang'o mitwe ba yes en a sa koso en b lum alumni kama ikete ka ji dwa neno ni koro igonye igonyo lum agombo winjo sanaserwako sut maber itwe lum bas ikawo lum ichak itweyo jojana wamiye siri kawuono maber
en ni gini ti gi pesa mondo iyud pesa mane siri inyalo penjo jodogi loyoga nadi jok mawinjo aa mane siri tumia pesa. pesa upate pesa mm, mwanangu mm. tikataka elfu achiel tiyudo elfu abich ilal kanye mm. tikataka elfu adek yudo elfu abich ilal kanye tikataka elfu ang'wen mia abich yudo elfu abich ilal kanye ah, okay, onge kamilale gima duong' ni loso profit mm. koro igo kwano mm. ni atiga elfu

indiko bi yani tugo ichak iduogo kendo ichak itiyo gi mia ichak itugo mm. kendo ichak itiyo gi mia indiko bi itugo kasto an kochopo achopo saa achiel achiw pesa ni saa achiel gi dakika di bang mm. news bang news pesa achiel news to machielo mm. ywagi kasto achiw siling alufu abich mokwongo okay. kasto akud muya okay. achak achiw alufu abich mar ariyo ah. akudo ah. muya kabila yangu mm. pesa odhure dalani abiro miyi pesa